Eeii abusuafoɔ asɛm aboo mom yɛn ntie audio yi mmra sɛɛ daddy lumba kyerɛ sɛ papa yi a ɔda screen so ɔse daddy lumba efunu no ayera oo kyerɛ sɛ efunu no ayera wɔn akɔ akɔ sie daddy lumba dadadadadadadadada enti na abusua panyini boapa sɛ ɔmmie kyerɛ sɛ adaka no so no mom yɛnkɔ ei ne yɛnkɔ tie ni mmra eeii. Eh, efunu na ayera. Efunu na ayera. Hey. Efunu na ayera. Lumba. Ɛnyɛ mi mi mi ma tena ni agro. Ɔsɔ ni agro. Efunu na ayera. Yɛ kɔpɛ funu na kɔ akɔyɛ autopsy yɛ kɔ ɛnyɛ sɛ agro I'm not joking. Ɔsɔ he's not joking. Nkɔmɔ na mi ni mu di no wo ebi a wo nya no baabi a ntie sɛ ha mi mi si funu no wɔn kɔɔ yɛ no sɛ wɔn sɛ tie o sɛ ɔde wɔn adeɛ ato ha. Wode w'adeɛ ato bonkum na akɔ n'ani hɔ a adeɛ no ayɛ dɛn? Ayera. Ayera. Ayera. Asɛm bɛn ni? Kyerɛ sɛ yɛ papa yi wɔse abere a yɛ maame akɔ so abempoma yɛ n'adwene sɛ ɔkɔgye funu no na akɔ akɔyɛ optosi no wɔkɔɔyɛ no kyerɛ sɛ wɔn akɔ akɔyi efunu no afiri baabi a ɔno akɔ so abempoma no onim sɛ aha ɛna lumba ɔda no yɛyi no afiri hɔ kyerɛ sɛ position ɔda no yɛasesa no nti maame no onim baabi a lumba da koraa na wakɔ akɔnya saa body no de akɔ akɔyɛ optosi Efunu no ayera. Daddy Lumba, nti wowɔ hɔ paa, wotɛ hɔ na nsɛm wei nyina ɛɛkɔ so saa no? Mom yɛntie ai. Ɛyɛ sɛ ɔmo hold ɔmo responsible. Sɛ nipa no a ɔbɛ hold funeral home foɔ no responsible no, Ɔni nkrataa. Yɛdi kan de krataa akɔ akɔtoɔ sɛ wɔba a meyɛ maame nkɔhwɛ funu no. Yɛmpamo no. Wɔn trick a ɔmo yɛɛ. Wɔn sɛ Ei! naanom ɛbɛka kyerɛ me sɛ maame no rekɔ hɔ no, yɛde krataa, abusuapanyini de krataa akɔ akɔtoɔ sɛ mɛ

Nyame anim ne saa nkɔmɔ wei a wodi no me tee baa me deɛ me me source no ɛne me position ne baabi a me teɛ no ɛyɛ a na adeɛ bi a me yɛ no ɛyɛ a na me nhyɛ da mpɛ yɛse yɛse no bebree because ɛbɛtumi aba abɛ nya nsunsuansoɔ ɛwɔ me me platform no so because yɛde gyidie mo a mo wɔ nyinaa ɛyɛ gyidie a mo anya wɔ me mu sɛ oh papa wei deɛ yɛkɔ a yɛbɛkɔ akɔ nya nokorɛ no enti sɛ maame yɛ na me nkɔmɔdie no a me diɛ no Ɛnneɛ. Nkurɔfoɔ nsɛm a yɛka kyerɛ me no by ebiaa nni hɔ a me tie no wɔ m'asom kɛkɛ deɛ a manyɛ research a mede bɛba da because adwuma wei nnipa ayɛ akyɛ sɛbe mayɛ nsɛntwerɛ adwuma over. Na kyerɛ sɛ wɔ so wayɛ research no adwuma wei wayɛ akyɛ nti asɛm no a wɔɔka sɛ Daddy Lumba efunu no ayera no Wɔgyina so pi hundred percent, wei nyɛ nantenan pɔntenaa naanan a allegedly bi a, wɔnim pi sene ta sɛ Daddy Lumba efunu no ayera, baabi a ɛda no ɛnna hɔ, kyerɛ sɛ nti Akɔsɔ Abempem a ɔnnya funu no a ɔde akɔ akɔyɛ optocy no, Daddy Lumba sie a ne yɛ kɔsie no Saturday without doing optocy. Mom yɛntie. Thirty five years experience, enti ɛnyɛ ɛbrɛ kakra wei Ɛne wei kakra a yɛn nyinaa yɛ de gyegye yɛn ani de kyekye yɛn ho werɛ na mebɛyɛ na kyena no akɔfa animguaseɛ abrɛ me nti, ɛbɛtumi aba, ɛbɛtumi aba sɛ deɛ woka no, me, ɛbɛtumi aba sɛ papa no wa, wakɔsie eh, aberanteɛ no ampa. I'm telling you. Hey! Ɔn, because deɛ nti a wɔboro papa shi ɛyɛ no nyinaa no, Ɔmo papa kata shi, biribi so. yɛkɔyi lumba ne sɛ Ɛnyɛ lumbar funu no a Papa hyii wɔ adeɛ bi wɔ lumbar body no ho a wɔbɛtumi de a identify. Nti Papa hyii deɛ wɔn nya no koro wɔn bɛku no. Mepakyɛw nanso ɛ. Ayɛ critical kyerɛ sɛ according to yɛ Papa yi ɔse Papa hyii ɔnim lumbar ho nneɛma nyina kyerɛ sɛ ne body lumbar wura ne ho a ahyɛnso ne nneɛma a ɛwɔ lumbar ho nyina Papa hyii Ɛnim ɛno nti na ɔmo prevent papa shi sɛ ɛmma papa shi ɛmma lumba ɛfunu ne ho. Ɛbiam nso so no daddy lumba yɛakɔ sie no sɛdeɛ abusua panyini yei wakɔ akɔ sie daddy lumba ɛnti na ɔde kyerɛ sɛ ka kata shi ɛfa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ayie no yɛbɛyɛ no ɛnnɛ ne kyenɛ yɛɛ yi. Ɛbiam nso yɛwɔ media yi so ɛna abusua panyini bɛka kyerɛ sɛ adaka no nyɛ adeɛ ɔbɛmie so o ɔmmie so nkyerɛ obiara na mo abɛtwa mfonini abɛto media yi so ɔkɔ sie ne dehyeɛ Picture biaa nni hɔ video biaa nni hɔ enti papa yi asɛm a ɔde baeɛ no ɔse efunu no ayera daddy lumba wo funu ayera wo funu ayera ampa enti wo ei saman wɔ wiase a yɛsrɛ wo aa kentene ho wate na nsɛm a ɛkɔ so yi dwo ano ma yɛn ei daddy lumba funu ayera o ɔdɔfoɔ ayɛ critical.